آوارہ سر تے رہندا ہا نکمے بادل توں جان چھٹی اجھو دفن زمین اچ تھی ویسی اوں مئر شکل توں جان چھٹی میڈی موت دا سن اعلان آکھیس اج کہیں پاگل توں جان چھٹی اور اوہن دو کھا نگاہیں دا

تسلی تاسکوں ڈیوی جے کیویں اتھاں تاں ساوݨ دی کار کائنی۔ تسلی تاسکوں ڈیوی جے کیویں اتھاں تاں ساوݨ دی کار کائنی۔ اتھاں تاں ٻلدی تے تیل پیندن اتھاں ٻجھاوݨ دی کار کائنی۔ اور تیݙے رسݨ دیاں اے مست اداواں کہیں وی کم دیاں نی رہ ڳیاں ہݨ۔ تیݙے رسݨدیاں اے مست اداواں کہیں وی کم دیاں نی رہ ڳیاں ہݨ اے ناز و انداز ترک کر ݙے اتھاں مناوݨ دی کار کائنی اور کہیں دیاں اڄ وی ستایاں اکھیں پیاں اکھیندن ویران بھر وچ کہیں دیاں اڄ وی ستایاں اکھیں پیاں اکھیندن ویران بھر وچ اتھاں نہ گھل تے بھلاہے اسلوں اتھاں جگاوݨ دی کار کائنی اور اساں وی ہائیں کیڈے بھولے بھالے اساکوں ایڈے دھیان ہن پے اساں وی ہائیں کیڈے بھولے بھالے اساکوں ایڈے دھیان ہن پے وفا گلیندے ودے ہیں اونجا جتھاں نبھاوݨ دی کار کائنی اور اساں تاں سکھیا ہے سر کٹاوݨ جو کربلائی مزاج رکھدوں۔ اساں تاں سکھیا ہے سر کٹاوݨ جو کربلائی مزاج رکھدوں عمیر ساݙے عقیدے اندر تاں سر جھکاوݨ دی کار کہنی عمیر ساݙے عقیدے اندر تاں سر جھکاوݨ دی کار کہنی۔ آ ݙیکھ ونڄ توں جو بعد تیݙے ملوک چہریں دے رنگ رل ڳن مسیج ڳئی ہے وفا دی وستی اساں جیہیں سائے ملنگ رل ڳن۔ نہ ہن وساخاں نہ قصے گو ہن نہ رس رسیمیں دی کوئی چس اے نہ ہن وساخاں نہ قصے گو ہن نہ رس رسیمیں دی کوئی چس اے وفا دے پڑ تے گزارݨ آلے یکے حیاتی دے ڈھنگ رل گن۔ جݙاں دے روہی تے شیخ آئے ہن ہرݨ دی دنیا لٹیج ڳئی اے۔ جڈݨ دے روہی تے شیخ آئے ہن ہرݨ دی دنیا لٹیج گئی اے ہرݨ دا ملݨا محال اے جانی او بے زباں دے کرنگ رل گن ایہو ہے ڈکھ جو تیڈیاں نشانیاں سنبھال تے یار رکھ سگیا نی ایہو ہے ڈکھ جو تیڈیاں نشانیاں سنبھال تے یار رکھ سگیا نی غریبی ویکیں دے وات ڈتڑے جو پھل کتابیں دے سنگ رل گن۔ نشوم ٻالاں دے ریپ تھیندن عذاب گل نور کیوں نہ آون ہے ایویں لگدا جو سارے حاکم کتھاں ہی پی ساوی بھنگ رل گن بے شول ہوا دے جھولیں وچ کوئی ریت کوان ردئیں ڈیندے۔ میکوں سدھ نی سیکدے صحرا وچ تیڈے ناں دیاں کون صدائیں ڈیندے میں مجنوں وانگ ولا رول رول تیڈے بارے ڈھیر سچیندا ہاں تیڈی کؤ تے مونجھ دے ٹبڑیں دی بھاج بھاج تے ریت چھنڑیندا ہاں میں پیار اچ بھولیں وانگ ولا کھڑ آپنڑے نال الیندا ہاں اوں جھوک تے وسدا توں ہوسیں میں دل کوں بئے سمجھیندا ہاں جیلے اتھ کے وی توں نئیں ملدا دل طعنے شام سبھئیں ڈیندے میکوں سدھ نی سک دے صحرا وچ تیڈے ناں دیاں کون سدھئیں ڈیندے۔ کہ تیݙی مونجھ دی مقتل گاہ دے وچ کائنات عجیب نظر دی ہے تیݙی مونجھ دی مقتل گاہ دے وچ کائنات عجیب نظر دی ہے تیݙے ٻاجھوں من دی اے دنیا کݙی مسدی ہے کݙی مردی ہے ٻیا روح دے عرش تے دردیں دی ہر روز برات اتردی ہے۔ تیڈی یاد اچ اکھیاں نم راہندین رو رو تے رین گزردی ہے تیڈی یاد اچ اکھیاں نم راہندین رو رو تے رین گزردی ہے میکوں روندا ڈیکھ کے تیں وانگوں کوئی آن دلاسے سئیں ڈیندے میکوں سدھ نی سک دے صحرا وچ تیڈے ناں دیاں کون سدئیں ڈیندے میڈے پیلھوں پیر کریندا ہے میڈی روح تے چھالے تھی آندن۔ ہنج سودھے اکھ دی وستی وچ ݙکھ ڈھیر اٻالھے تھی آندن۔ دل کوہ بݨ ٹھردے ٹھر ویندے ساہ ہاڑ ہنالے تھی آندن۔ تیݙی مونجھ توں موکل جاں منگدوں ساݙے ہاں وچ ڄالے تھی آندن۔ تیݙی مونجھ توں موکل جاں منگدوں ساݙے ہاں وچ ڄالے تھی آندن۔ ایں حال اچ ݙس کیا کر سڳدوں تیݙا ہجر عجیب سزئیں ݙیندے۔ میکوں سدھ نی سیکدے صحرا وچ تیڈے ناں دیاں کون سدائیں ڈیندے کہ توں گم تھئیں دنیا گم تھئی اے گل نور وی نال ونیندا گئے تیڈی مونجھ دے من وتران وچوں میڈا دل بھنبھور مسیندا گئے تیڈی دوری درد ودھیندی گئی روح درد دے زہر کوں پیندا گئے تیڈی یاد اچ ول میں پاگل دا دل مونجھ توں پاگل تھیندا گئے۔ تیݙی یاد اچ ول میں پاڳل دا دل مونجھ توں پاڳل تھیندا ڳئے میݙی جان توں جت تھئیں آپ ݙسا تیݙے وانگوں کون دعئیں ݙیندے میکوں سدھ نی سیکدے صحرا وچ تیݙے ناں دیاں کون صدئیں ݙیندے۔
جݙاں تیݙی سوچ سخاوت وچ۔ اے فرق فقیر وی انج تھی گن۔ ترٹ پن کاسے امیداں دے درباروں پیر وی انج تھی گن۔ پکھ اکھ توں اڈ گن نندراں دے سب خواب صغیر وی انج تھی گن۔ انج یار وسیم دے تھیوݨ وچ نیناں توں نیر وی انج تھی گن۔ تیݙے عشق دیاں تسبیحاں پڑھ پڑھ تے ساݙے دل کوں چین سکون آ ڳئے ہر حرف کوں روح دے نال پڑھیے تیݙے پیار دا جتھ مضمون آ ڳئے تیݙے ݙیکھ دے جلوے نچ پیسے انگ انگ کوں جوش جنون آ ڳئے پڑھ پے رنگین وسیم تھیا پک پے پیریں توں خون آ ڳئے تیݙے سرخ معطر ہونٹھاں توں گل لال ربیلاں گھول سٹاں اے چاننڑیاں واراں کئی تیں توں پر نور سویلاں گھول سٹاں تیڈے روپ سنگھار توں ہیریاں دے کائنات چا میلاں گھول سٹاں دل آدھے حسن وسیم اتوں ساہ ساہ دیاں ویلاں گھول سٹاں دل آدھے حسن وسیم اتوں ساہ ساہ دیاں ویلاں گھول سٹاں۔ اساں پیار پریت دیاں ونگاں دے رنگ رنگ توں یار گھلیج گیسے تیڈا شہر ڈیسے ساکوں بیت اللہ تیڈے رنگ پر وچ رنگیج گیسے تیڈی زلف وسیم دے ول ول وچ اے لطف جڈاں ولٹیج گیسے اساں کن توں لوح محفوظ اتے تیڈے ناویں یار لکھیج گیسے۔ اے کیویں بند موبائل دا کل میں جو ہے مسڈ کال ماری۔

دل بے وس دی ٻجھ تس ڳئی اے۔ ساݙی جھوک مکمل اڄڑی ہوئی تھئے کرم تیݙا ول وس ڳئی اے۔ تیݙی ڈھول علامت پیار بھری ساݙے روح دے وچ رچ رس ڳئی اے۔ اڄ فون تے ڳالھ وسیم کیتی ساݙا ہاں ٹھر پے آ چس ڳئی اے۔